Söhbet Jumaýew bilen geliň ýakyndan tanşalyň. Söhbet Jumaýew bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň ýigrimi ikinji iýulynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň Garabekewül etrabynda dünýä inýär. Aşgabat şäherindäki birinji orta mekdebi tamamlaýar. Aýdym-saza bolan höwesi çagalyk döwründen başlanýar. Hemmäňize salam! Aýdaly ýene-de siziň bilen. Aýdalynyň şu sanyny Limon restoranynda ýazga geçirýäs. Biziň şu gezekki hemaýatkärlerimiz Bäş daş hem-de Trend ýoly TM akkaundy. Biziň bu gezekki myhmanymyz türkmen estradasynyň parlak ýyldyzy meşhur aýdymçy Söhbet Jumaýew. Salowmaleýkim Söhbet. Waleýkim essalam.
Merdanjan gowmy älerim. Gowy Hudaýa şükür.
Aýdalla hoş gördük. Hoş bulduk.
Söhbet näme täzelik edýäň diýip senden sorap durjak däl, sebäbi aýdymçylaň içinde iň köp täzelik edýän sen Söhbet Jumaýew. Sag bol. Şoň üçinem gepleşigiň Aýdalynyň başyny başgarak sorag bilen başlajak. Baş Seň üstüne. muşdaklaňňam iň bir gyzyklandyrýan soraglaň biri Söhbet haçan öýlenýäň.
Haçan öýlenýäň. Hawa. Men şu soraga jogap bermäýin dos. Aha.
Sebäbi men şahsy durmuşymda. Nesip bolsa toýum bolar.
Uç doktora ýetirersiň. Şeýdämi? Haçan öýlenjegiňi. Sizem gatnaşarsyňyz.
Nesip bolsa.
Söhbet, seň pikiriňçe ideal gyz nähili bolmaly?
Meň pikirimçe ideal gyz nähili bolmaly? Hawa. Sen öýlendiňmi? Hawa.
Öýlendim.
Gelniň seň üçin ideal dogry däl? Hawa.
Her kişiň hem öz söýenler öz üçin ideal. Ha. Meň hem islendik adamyň öz gelni bolsun, söýgülisi bolsun, şol Şoň üçin ideal. Öz saýlan ýary. Saýlan ýary ideal. Şoň üçin ideal.
Gaty dogry jogap. Söhbet. Näme üçin döredijiligiňdäki köp aýdymlaryň diňe söýgi hakynda?
Özüm gowy görýän. Şony söýgi hakda aýtmany. Diňleýjilerimiz hem şony gowy kabul edýär. arasynda şeýle beýleki aýdymlarym diňlenenok diýjekde ýöne has içine söýgi aýdymlarym has gowy diňlenýär e, umuman özümem gowy görýän söýgi aýdymlaryny sebäbi maňa ýakyn söýgi wagt aýdym aýtmak
Söhbet, Jogapsyz söýgi barada şeýleräk sorag taýýarladym. Aýdaly, gyz oglany söýýär. Oglan gyzy söýenok. Ýa-da waka tersine, şol ýagdaýda ýanyp-bişip ýören ýaşlar bar. Indi şolara seň maslahatyň näili? Gyz oglany söýýär, ýöne oglan gyzy söýenok. Hawa, ýa-da tersine.
Ýa-da tersine. Oglan gyzy söýýär-de, gyz oglany söýenok. Men şeýleräk mysal getirip bereýin, dost, seret.

özüne mynasyp biri bardyr ýa-da ol oňa ýaran däldir. Düşünýärmi? Şonuň üçin kow kowmak gerek däl. Dogry.
Jogapsyz söýgä ýanyp ýörenleri eşitdiňizlämi? Ine maslahat. Söhbet ine indi aýdalyla nauşnikli rubrika geldik. Bu rubrikada bilýänsiň-ä, nauşnik geýýäň, aýdym diňleýäň, meni eşideňok, men saňa sorag berýän, senem jogabyny diňe hawa ýa-da ýok diýäýmeli. Boldy. Söhbet Jumaýew sen dälmi?
Täzeden gaýtalaý-da. Aha.
Söhbet Jumaýew sen dälmi? Ýok. Aýnada özüňe seredeňde özüňi halaýaňmy?
Hawa. Mhm.
Şkafyň içinde bukulyp gördüňmi? Şkafyň içinde bukulyp gördüňmi?
Ýa ýok, näme diýenem bolsa.
Özüni goraýaý diýen. Men toý alyp baryşymy halaýaňmy?
Hawa.
Aha. Hawa hawa. Näme diýdiň? Näme diýdiň?
Dawalaşma gowy görýäňmi?
Kimi?
Dawalaşmagy. Ýawany?
Ýok.
Dawalaşmagy.
Aý hawa. Kimem bolsa gitdi şu.
Fewralyň otuzynda toýuň barmy? Fewralyň otuzynda toýuň barmy?
Fewral ýigrimi sekiz aý dost. Beh, eşitdiň öýdýän a? Fewral ýigrimi sekiz. Netdi. Eý, göni bildim-de şu an. Şeýle düşnükliräk gürle dost. Aha.
Köpçüligiň içinde gulagyňa nauşnik dakyp, aýdyma gygyryp gördüňmi?
Köpçülikde? Hawa.
Hawa, köpçüligiň içinde aýdyma gygyryp gördüňmi? Ýok. Eşitdiň öýdýän. Ýok, näme köpçülik. Aý bolýa, ýok, şol ýok. Gitdi. Aýdym aýdyp durkaň, sözleri ýadyňdan çykyp gördümi? Aýdym aýdyp durkaň, aha. Sözleri ýadyňdan çykyp gördümi? Hawa.
Aha.
Hawa, hawa.
Boldy.
Gutardym, seret näme edeli, dost. Diňe men beýtmäň, sen şuny dak özüň. Aha. Indi meňem şertim bar da dost. Meni gowy gyz çezip hiç de işlene o ekende. Meniň gurlaýan zadymy sen bil.
Aha.
At gulak.
Haçan öýlenýäň? At gulak.

Bildimmi? Ýok, sert meýdan. Merdan.
Meýdan. Bidat.
Bildiň. Berekella. Bildiň. Akardion. Akardion.
Saçyň ösüpdir. Bildiň.
Başga. Zor unutdyryndyr gülme. Güne bakar. Güne bakar. Men gowy adam. Güni bakar.
Sen nollyyan mı? Yok.
Yok. Yok. Direkt yok. Yok. Yok. Güne bakar. Güne bakar. Köp yaşa.
Sen gözme seyretme doğduğuma seyret. Güne bakar. Gül bakar.
Bardın kaptın önüne o da güne bakar. Gül, güne bakar. Berekella ene bildin. Limon kafe. Murtalon.
Ýok.
Limon kafe. Limon kafe.
Berekella. Aha. Şu ýaky murtalar nergi şular eşitse gök kok. Gülden gülden baba. Tira näme bilerim bilerim. Akula. Arzuw.
Akula. Täzen.
Akula.
Ýürek.

Böwenjik. Ýürmek. Elimiň hereketi hem ýalňyşdyrýar-da şuny. Ýok. Böwenjik. Kömekçi.
Berekella.
Bilmediň. Bilmedim. Bilmedimmi? Ýok. Gök çaý. Dört etaž.
Gök çaý.
Dört saz.
Ýok.
Gök çaý. Öz saz.
Nauşnigi beräýde.
Getir nauşnigi bersene, getir aýryk, bolla bilen. Şunlara bildim aýa. Bar bildim aýda.
Baryn bildim. Bäne ne haýran galdym aý.
Aýdaly, dünýä ýüzüniň islendik adamlaryndan üç adamy günortanlyk naharyna çagyrmaly bolsaň, kimleri çagyrardyň?
Dünýä ýüzünden. Hawa. Şahruk hany çagyrardym. Aha, birinji Şahruk han.
Birinji. Messini çagyrardym. Ikinji Messi.
Konoram çagyrardy, men arada aýagyny döwdürdim, gelip bilmeýär. Şoň üçin üçünji adam kim bar? Üçünji. Aý bolýar, şo gutulan soň geläýsin. Gutulan soň geläýsin.
Şonda üçünji. Bolsa-da Konor biziň üçin. Her kimiň öz nemesi bar-da. Ha.
Muşdagy bar-da, men Konoryň muşdagy. Şol ýeňse, ýeňilmese tapar. Messiň muşdagy.
Messiň muşdagy, Şahrukhanyň muşdagy. Ha. Şol üçünji çagyrardy. Näme sorag bererdiň?
Eý, bular men soraglaryma kelleleri aryp yzyna gidäýmeseler. Ýa-da gän sorag bererdim. Sebäbi üçüsiniň hem men muşdagy da. Söhbet hakyky Aýaz babaň ýokdugyny näçe ýaşyňda bildiň? Hakyky Aýaz babaň ýokdugyny men baram köpden bäri bilýän, ýöne Imini şu täzele bir iki gün galýar. Telewizorda da ajyn domy kino gidýär. Ýene ondan ýana şoň barlygyna. Göwnüme bar ýaly. Göwnüme bar ýaly goýup dur da şoň üçin. Ay Aýaz abi bu aslynda adatda ýok adam ýöne şol ýylda bir gezejik hemme adamyň bir durmuşyny, maşgalasyny bir Şatlygy besleýär. Şonuň üçin şoň ýoklugyna men ynanasym gelenok. Şu Aýaz aga bar. Bar diýip ynanýaň.
Bar.
Antraksida-da bar şu Aýaz aga. Ha. Şu gelýär şu suwunda bilen her täzirinde muşdaklar size diýýär. Her täzirinde Aýaz aga gelýändir öýüňize. Onda sen nesip bolsa geljekde Laplandiýada gidip görmekçi-dä. Aý alyp gitse gideris-dä Aýaz aga. Aý zaşit ýoklugy-da. Aý bolýa.
Söhbet. Iň gowy görýän filmiň haýsy film? Iň gowy görýän film Penthouse. Täze çykdy o film. Koreýleriň filmi, serial bolup gidýär, ýöne gaty durmuşy. Esasan hem bize ýakyn. Sungat işgärlerine. Şonuň üçin şu filmi men gowy görýän. Näçe bolsam ýadamok. Integem gidip dur dowamy, ýöne men gowy görýän filmim şu Penthouse. Ondan öň haýsy filmi gowy görýärdiň? Ay ondan öň şol çaga wagt gören filmim da. Şu Adin Doma geliyorsa. Yine de Adin Doma.
Yeködeydi. Ama Yeködeydi gel. Söhbet.
Aydaly sen durmuşuňdan bir film düşürmeli bolsa. Şol filmde sen roluňy, baş gahrymanyň keşbini haýsy aktýoryň ýerine ýetirmegini islärdiň? Baş gahrymanyň roluny. Ne baş gahrymanyň sen bolýaň da.
Indi şu Dünýä ýüzünden miä diňe Tapawudy ýok, biziň ýurdumyzdan bolsun, bütin dünýä ýüzüniň meşhur artistlerinden bolsun, aktýorlaryndan kimiň ýerine ýetirmegini isleýärdi? Ýa-da Şahruh Hana diýerdim ýa-da Hrisik Roşana diýerdim. Görýäňmi, diňe Hindistan bolup oh. durdy, men näme diýdim indi diňe. Ýok, sebäbi näme däl, Sehojan, bizem kiçikäk diňe hindi filmleri bilen ulaldyk-da. Hawa, ýa-da Şahruh Hana ýa-da Hrisik Roşanyň oýnamagyny isleýärdim ýüregim bilen. Meň durmuşymdan bir film düşürmeli bolsa sebäbi şolar eý çagalygymdan bäri bir kinolara çyksa-da bir daş klipler bolsa-da şo gaýtalap ýördim. Şu adam şeýle. Umuman şeýleräk. Düşünmedim mi?

Söhbet aýdym sazda ýeten üstünligiň üçin kime minnetdar? Aýdym sazda ýeten üstünligim üçin. Hawa.
Ilki bilen a ejem kakam diýeýin. Mhm. Soňam ine Sap diýip tanalýar, Sapa ady meň inim bardy, inim şu ine şul aýdymy şeýdeli, bul aýdymy beýdeli. Ýa ol ol aýdym etsek eýle bolar, bul aýdym beýle bolar umuman. Umuman şu sag elim dä men, inim şol. Süýtdeş. Şowa onuň halkymyza, diňleýjilerimize köp-köp minnetdarlygymy bildirýän. Sebäbi biziň çykarýan zatlarymyzy şolar diňläp başarýan bolsa, diýmek ol biziň üstünligimiz, biziň hem miwelerimiz bolýar. Şonuň üçin hem Ilki ejem kakama soň sapaba soň halkymyz diňleýjilerimiz bar. Galyberse ýene asuda ýurdumyz bar Hudaýa şükür. Arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Ol uly mümkinçilikleri döredip berýän üçin.
Aýdaly, seň awtorlyk aýdymyňy bir aýdymçy senden birugsat plagiat edip ýerine ýetirse, onam sen bilseň, şol ýagdaýda özüňi nähili duýarsyň?
Aý, bilmedim menä. Sebäbi şu birki sany aýdymy Özbegistandan, ýaňky Gazagystandan, Gyrgyzystandan şu tanalýan aýdymçylar aýdypdyr. Kimi söýýäňi, onuň ýok indini. Ýöne Men hiç şeýlem duýmadym özümi. Şeýle bolsun. Erbedin. Ýok.
Bir tarapdan ýerine ýetirilen kemler. Ýazmandyrym. Admy şoňky awtor şol zat diýip. Ýöne men hiç zat diýemok. Sebäbi her her ýurt ol öz ýurdunyň aýdymçysy. Biziň ýurtdan tananoklar üçin ýagny şoň üçin maňa tapawut ýok. Aýdybersinler. Aýdymyň ýaşany gowy sen şeýle. Ýaşany gowy. Söhbet, seň pikiriňçe üstünligiň syry nämede?
Üstünligiň syry. Hawa.
Üstünligiň syry. Biz ine şu wagt seň muşdagyň hökmünde, seň tomaşaçyň hökmünde şu ýeten derejäňi biz üstünlik diýip hasaplaýarys. Şonuň üçin hem şu sowaly ýörite taýynladym seň üçin. Üstünlik bolanda Merdanjan öz saýlan käriňi söýseň, öz gowy görýän adamlaryň ýanyňda bolsa, öz gowy görýän e, ýagny ýurduňda, ýagny öz ýurdumyzda ýagny ýaşasaň, umuman şol üstünlikde, şondan üstünlik ýok. Hudaýa şükür, gowy hemme. Gül ýaly ýurdumyz bar, ejem kakam bar. Söýýän adamym bar. Boldy, üstünlik meň üçin.
Ha. Bir geljekde bir üstünligi arzuw edýän zehinli aýdymçylar bar-da bilýäňmi, üstünlige ýetip bilenoklar. Şolara nähili maslahat berip biljek? Olara berjek maslahatym öz kärlerini birinji bilen-ä söýmeli. Ikinji bilenem ýadawsyz zähmet çekmeli. Ana.
Boldy üstünlik öz özüne nesip bolsa boluberýädä şondan soň. Bir aýdym tutmasa bir aýdym hökman tutar diýen. Hawa hökman.
Ol bir aýdymda ýyldyz bolan hiç kimem ýok. Bir aýdymda ýyldyz bolan adam bara. Şol şol aýdym bilenem galýandyr. Ikinji aýdymy şoň hiç haçan ýyldyzga eltenok täze. Alaý. Islenip nime alaýda. Hawa. Şoň üçin başda-başda ýuwaş-ýuwaşdan etseň, şol belli bir wagtyň dowamynda sen indi kaýdymyň we soň kaýdymyň soň kalmasa, ondan soň kaýdymyň kynlyk bilen ýetmeseň sen üstünligi saklap bilmeýäň. Hawa. Şuňa Häzir bir aýdymda sen ýyldyz bolsaň, Boldy men ýyldyz diýäňde, ondan sen işläsiň ýaly birinji aýdymyň ýaly aýdym, düşünýäňmi? Bir aýdym bilen meşhur bolan adam da. Hmm. E, ýyldyz bolan. Bir aýdym käwagt bolýaram ol. Onuň ikinji aýdym boldy men ýyldyz diýip hasap edýärdi, ikinji aýdymyny öňküsi ýaly işläsi gelen ok. Hmm. Ýa-da hakykatdan hem öň ýyldyzlyk derejäni gören ok, kynçylyk bilen ýeten ok. Onu saklap bilen ok. Bolýar şol saklap bilende de Ikinji aýdymy hiç haçan birinji aýdym ýaly ýöremeýär. Umuman men diýjek bolýan zadym ýaşlara, ýaşlara berjek maslahatym ilki bilen kärlerini söýmeli. Ýerginsiz zähmet çekmeli. Özüni uly halypalara hormat goýmaly, ýeňil kiçileri sylamaly. O men ýylly zekenim diýip olar ýadat ýok. Barymyzam adam. Şu ýyllylyk derejä ýeten soň saklap bilmek gerekdi. Mesligi Goýun göterer ya, goýunyň hem garasy diýýär. Düşünýärmi? Şonuň üçin ýyldyzlyk keseli erit ýaly erbet kesel ýok dost durmuşda. Şonuň üçin saklap başarmak gerek. Öňe ula hormat goýmaly, kiçini sylamak, salam älikli bolmaly, we aleýkum assalam. Şol ýyldyzlyk keseli kimlere degýär?
Hälki diýşim ýaly-la. Ýyldyzlyk keseli öň ýyldyzlyk derejäni görmedik adama degýär. Düşünýäňmi? Ýa-da aňsatlyk bilen ýeten adama. Ana, şol öň aňsatlyk bilen ol hiç hili neme etmedik adama degýär. Alyp bir aýdym şuny işledi, çykardy welin bu aýdymym e, Hudaý tarapyn halk diňledi muny. Ýyldyz boldy da. Düşünýäňmi? Bu ýyldyz boldy. Onuň ýaňky deň deňindäki ýyldyzlar bar, öňräk barýan ýyldyzlar, aşakdaky ýyldyzlar bar. Olara üns berenokda, ýeke-täk Zöhre ýyldyzmy käm öýdýär-dä, şunem olam wagtyň geçmegi bilen yş düşýär. Ýa bulut tutýar üstüni. Şuňaňmy? Ýa öňküsi ýaly şöhle saçyp bilenok. Umuman diýjek bolýan zadym, islendik zadyňam kynlyk bilen etseň, e, şonuň süýjüligini nemesini özüň bilýäň de şuňa duýup bilýäň duýup bilýäň saklap hem bilýäň kynlyk bilen etseň berjek maslahatym şol dost şoň üçin ýaş zehin aýdymçylar maslahata eýeriň indi söhbet täze bir rubrika matana görýäň

Buýrugy inçe. Şu bara. Aha.
Ors güjük şu. Bildiň.
Bildimmi?
Hawa. Hakykatdan hem ors güjük. Yumşak oyuncak.

Näme bolup bilerkä? Iş ýog-a bu zatda, näme nazary?
Özem ýörite sowatdyk seň üçin. Sowatdyk?
Hawa.
Bilmediň ýaly sowatdyk.
Bu taýsa almanka meňzeýän uçdasy. Gysýaňmy?
Ekstrasensoriýalak bolup başlady şey.
Ey şunu ýeme. Bir jelim çykaryp göräýin o şunu. Bir jelim bolanokmy? Bolýa çykara. Ey mandarin ho. Wah ey, näme üçin 50 gelýär indi bildim. Bilmediň mandarin näl? Näme?
Greyfrut.

Birden üstüme neme döküläýmesin gazy suw. Aýtmaýyn da men. Aýdyp otyryn ha. Gaz gapaga däbi. Şaýyra gapaga däbi.
Näme bolup biler? Nämä meňzeýär?

Näme bolup biler? Frukt öze bakja. Ýöne büdürsi durlay daşymyň bir hili.
Ýörite bilmedi ýaly kynlaşdyrylan baksa da.
Şu aýa dost. Kent şu. Kädi.
Bildin mi? Ha o.
Bular ya küçük ya ömrümde görmedim. Söyle. Sen birinci gezek şu wagt atyş ettin. Ne? Yani men şu wagt sen bilemok. Keleme kädi diýilýän. Kelem bilemok ýa.
Oýnatmaýdan o. Şuna kelem däl o. Ana artyra nemeler ýok ama bir ýere aşyk aşyk gitmere kelem bolsa.

Söhbet Hemmelerden seni has içgin, has gowy tanaýan kim?
Hemmelerden içgin, has gowy tanaýan. Men. Çaga käme ejem kakam diýerdim ýöne öz halaşýan gyzym sebäbi eje kaka diýip bolmaýan zatlarym oňa diýýän hmm. öz gowy görýän gyzym bilýär hemme zady has içginem tanaýar ha tanaýar içgin hemme häsiýetden bilýär Tanyş şoňa. Aa, Söhbet Jumaýewiň halaşýan gyza bar eken. Diýmek onda toý ýakynlap ýer. Nesip bolsa. Nesip bolsa. Inşallah.
Söhbet muşdaklaryňa öz arzuwlaryň bardyr. Edil şu wagt muşdaklaryňa şony ýetirip bilýäň. Mähriban muşdaklarym, gadyrly diňleýjilerimiz, ne şu çykarýan aýdymlarymyza e, siz diňleýäniňiz üçin, gollaýanyňyz üçin size köp-köp sag bolsun aýdýan. Ne, aýratynam bize şeýle uly-uly mümkinçilikler döredip beren aýdym-sazy ähli ýollar açyp beren sungatda halypalyk ýoluny eýerýän Gahryman Arkadagymyza köp sag bolsun aýdýas. Şoň üçin hem size de işiňizde üstünlik Merdanjan. Toýda duşuşaly. Janyň sag bolsun.
Söhbet soraglarymyza gaty ýerlikli jogap berdiň. Mundan beýlägem saňa döredijiligiňde diňe üstünlikleri tüýs ýürekden arzuw edýän. Üstünlik hemraň bolsun. Taňry ýalkasyn.
Hitleňem dowamly bolsun. Sag bol. Sag sag bolsun.
Sag bol.
Hereketiň ýa edik gören kadr bol. O. Hmm.
Hemmäňize salam! Aýdalynyň ýene-de bir täze sany siziň bilen. Mähriban illeşler.
Taýynmy? Indi näme etmeli munda? Garaşy, sen gözüň daň ýaz. Biziň hemýamyzdan çykyp gidýäs diýip bolýar.
Ýo, sen näme etmeli nädäle brat? Medeni nuktadan ha. Hawa. Bu taýy aýragyň da. Rektor jaň edýär diýýär. Näme etdiň sen? Bildiň ýöne, bildiň.